Hallelujah. Hallelujah. Tuzan ca tu tuzing caan ah hin vai Jesuh min in rami vialte nan kut kan tlaih dih hna. Bawipa nih thluachuahnak in pe ko hna seh. Hika hin mawite zong hi rengkun ah PYD ah rak i pe em em mi si le budang a um cang rua ka te nain zu PC hi cu ti khuazei ka kan kel po zong han kan bu te hi kan ṭhen zeica kan chungah Jesuh nu Jesuh min thangṭhat ko seh. An pa te han van i pum kan lawm tuk Bawipa Jesuh min nan kut. Tlaih an pa si le si lo ka hngal lo pa pa ka ruah ko la. A pin lei kha cu na man i va tuak te ko lo. Lunglawmhnak tampi ka ngei. Kha Monica kha dir ṭhan tuah. Monica hi anmah lawng khuapi ah kan bu fek taktak a rak liarmi se le kum hnih chung kha a tlau le zeicah si sin a maw lo thu ṭhan tuten ah hin vei hmaizer ah thla kan cam la timi kha tuzan ah kan cam ko la member zong kan lu beh ko la thaizing ang hlau si thaizing kan ngen ahcun phun dang in a ruahnak kal kho ṭhan mi si faro kha ṭha tein tuak manu Faro kha a hruh khawh ve ning cu malai siangpahrang pi ui tlak nih hna no tuk cang le rakaw Aaron le Moses nih ui tlak cu zeitik in dah kiang seh ti na duh an ti le thaizing a tu tik zan lei ah hin ti cu tuak manu kei sining la atu baka kiang seh ka ti la cu ui tlak he zan kha tia huam rih amak Kan ko khrifabu zong ah na bu na thei ahcun lut cawlh ko um deuh rih seh ta hlah khang crusade ka tuah le zu pc pum huam lo bik kan se le ka zai duh lo zeicah cun kan zai cun aa pum lo mi nen thei lo aa pum mi nen theih tung ha an a pumh hlei hlei lo ah zai hnawh kha an tha chia tuk le zai ka duh lo cun ka zai la lo le tu zing ah hin ka khuaruh sei vialte a tlang kawmnak ning in a thawngtha ka chim la le thawngtha ka chim hlan ah hin bia cah ta kan duh le mimit parha te ka chim hau mi kong hi thawngtha se li ri lo hi o thawngtha se ri lo hi tha tu zing ra mi vialte bawipa nih thla chuan kan pe ko hna se Laimi hi tha tein ruat u. Pakhat le pakhat kan a doh le Satan doh kan philh cang hi. Satan zalong tuk cang hi. Satan khi zei bantuk an nam lai cu cun asinang le manchester an chuih lai ti hi mah i ni piah bantuk in Satan kan thutter le a kan zoh le kan mah le kan mah he kan chuih mi hi vancung lei kawltung lei kal lo in dakaw kan mah le kan mah kan chuih hnawh cu Satan hi a hnangam tuk ho nih dah hnangam ter laimi nih kan si macapina cun satan dohnak a chuahpi tu hi dohnak a chuahpi hi va thei bak hna seh zuphi si nih a ti te hna seh thlahmung bak nih a ti te hna seh la dohnak a chuahpi tu hi zo phei fellowship an si va thei hna seh mah cun kan bu cheukhat Jesuh min ka ṭeng ko timi an va um ve le an va pum ve le anmah thahnak dingah anmah ṭhattu lainawng pa na sawm le mah bia cu an va ngeih ko cu an si taktak lo bia si ṭenh taktak ahcun mah i an ti hmanh ah khan an ngaihchiat ding si ka pa fak tuk an suai cun ka lung fak bak zeicah a sual ko zongah ka pa cu fak tuk an ti cun ka lung fahpi zeicah a fa ka si caah a si Jesuh min tipil innak sual ngaihthiamnak thiang thlarau conak le a Jesuh min an do ah hin dakaw Jesuh fa taktak kan si cun kan lungfah ding si cu tu si ngai pumi hna Khrihfabu ah hin lungfahnak in ṭen u aw dawtnak in ṭen u zeizong vialte in khawh zuam u timi kha pakhatnak ah cah kan duhmi hna sele Bible caah Trinity le Oneness i el hi mizo holh in kan chim cun Trinity le Oneness ah thu a in hiar hi engmah a tang kai kolomai engmah a sawt chuang lo a kan tei zong ah khan min noi pa un Trinity cu kan zum hlei la lo kan tei hna zong ah mah kha kan an hong hlei la lo thei u ma cu thei u law tu zan tu zing caan ah zan ka ti lamang zan lo te zan ka ti leng lamang zan lo te khang sei nang tua tar la tu zing poi ka te la pum la zan la ro zan rum ro ka sei ku sin akal chang chu kha tu chun tu ri cana rami chat in tuak u sarapa rak ra tu apa chuang rak ra tu Khami hi biacah si phungchim si rih lo hi oh. Pathian pakhat ah mi pa zeizat an um? Mi hi an zumnak cu su cu an nin zumnak cu keimah hi pa mi hi fapa khikhi thlarau an pathum ah pakhat. Bakal ṭhan ko cang. nan fiang ko lo maw pakhat kan ti ko an ti zong ma khas ko cu pathum in hmuh mang ko la cu vancung zong ah ma kham hmu an tim ko cu an ba ti ter se so la si ko cu ma khan zumh mi cu si ko na nai no ma zum nak hi o UPC lawng nih kan zum lo mah bantuk hi UPC lawng hi a zum lo mi kan se lo Moses zong nih a zum lo Exodus angen pakul a bi pathum ah Pathian cu pakhat lawng si ti ko Moses lawng ni zum lo Moses nih hin voi khat lawng chim lo Deuteronomy pali sawmthum paruk zong ah chim i pali sawmthum pakua zong ah hmaan te chim ko Thati to u Isaiah zong nih a zum ve lo cu Isaiah zong nih zum ve lo. Isaiah zong hi Pathian pakhat one te so an ba lak la a thiang a thiang a thiang te voi thum anu le pathum in si voi zakhat zong nu se la zakhat an se lai lo ama Isaiah hrim hrim hi Isaiah somli pali kulali ah cun van la valai ka ser rak a khen a ho man in ka bom lo te Wanat ti bak si ko. Ka hin wanat i a cica chiah ve mi mi hi Pa Tluang hi si. Pa Tluang hi a vai a thin a va tawi ve keimah bantuk sel ani hi dinnak a duh to khuang ah hin a vai le si a chung tak tak cin a leng om nan zu phi si sit cu Hakha khin saza thla thawn saza pek hmung lian mang Malaysia lei hin wannak a sit ti cu pa tuang hi se ve hi ama hi ka tu sel ka ti ko la a thin hi toi tuk la thin hi a thin a um lo a phom hrok a ha Samuel zong nih hin Pathian pakhat ne pom ko eh profet Samuel zong hin oh thlarau kong um va chim long zong ah nai ot khua kong va chim zong hin Pathian pakhat te si ti ko le cu Samuel pakhat nak angan pahnih ni ame pahnih ah khan siang te kan hmu ko le Samuel pahnih nak pasari kul ni zong khan siang te kan hmu ko cu Samuel zong hin Pathian pakhat te zum ko Abraham zong nih Pathian pakhat te zum ko. Moses zong nih zum ko. Isaiah zong nih a zum ko cu. Tipilinnak zong hi oh, ṭha tein rumrah. Jeremiah hi anarthi chuak la kan thawng ning la. A thin har tuk si lo. Kan inn ah va ṭin ning la. Jeremiah ka thawk mi cu ka ngai chi tu va ṭap len ning la. Jeremiah nih kan ngaithiam a ka ti lo ti ngaithiam khawh ka sal hei lo. Sulmei ka va sualnak pa nih khan ani khan dakaw kan ngaih thiam a ka ti i amah hmaiah ka va nawl i kan ngaih thiam a ka ti lo cun a ka ngaithiam vai a ka ngaihthiam lo cun keimah ngaihchihnak ka zeihmanh santlai lo mah ta cun hi nan catar te zong hi aw a tlanglawng tar hlau a ruah in ruat u nan sual ngaihchihnak ding caah ti ko hi aw Peter nih aw Jesuh Khrih a do i a rem lomi hna vailam ah ṭhet si ko hna thah si ko seh timi hna kan nan sualnak i ngaichih u law ti cu kan sual tin khel cu zeicah amah cu bawi la khamtu le pathian nih sacan timi dako Peter nih a van phuan tikah elo ziah vancung pennak kan luh tikah cu zeitindah mai kan khah tung la lo ti le ko u le nau hna zeitindah kan um lai ti le ko ngaih thiamnak ning cun kan sualnak pa i ngaihthiamnak ding cun pi tek nih hiti hin tuah u ti le mah ning te hin pen de coach khrihfabu kan tuah ko dakaw tipil kan in nak he bible ning tu isa ko mah hi paul zong nih a kan pompi peter zong nih a kan pompi fiang te isa ko Paul rong ni tikau Isaiah ngan Isaiah ngan pali am he paruka pathian pakhat tipil pakhat zumnak pakhat ati kau cu fiang pal sapa thawn hol in kan chim se a fiang pale le a fiang tuk kha khrum sai si cha mu za thang nih za thang phun thawh te re ko la la kheng rot nih kheng rot phut thawh te re ko la la ma kha kha an dok shin ti zong ah nupi fa kan thit a cun kanmah dok vei kanmah kan phun thawh te chim ve hau cho

Korin kuatkhatnak a ngan pariat an he pali zong Pathian pakhat ti ko Galati zong ah Galati a ngan pathum zong ah fiate in a hme pakul zong ah ṭha tein Jesuh min tipilnak kong ai ṭial ko la a tam tuk chimrem Bible bak ah hin a tam tuk Bible um lo mi tipil kan innak he oh Jesuh chim ning te Jesuh chim ning te a cah hna le kha khurum sai si caah ka naupa pa hi min si maw pa hi min si maw pa cu min si lo cu fapa hi te min si maw thlarau hi te min si maw thlarau cu min zong a chia ko si ai thlarau ti so lo thlarau ti so la min zong a chia ko la pa fapa thlarau ti hi min si lo sinak si kawlholh kan hlan hlan ahcun a khaw a wa nem ma pa bu mi nai te lo sinak si keimah thlam cu phun hup fapa ka si vancung oi pa ka si reverend hi ka min se lo UPC nian ka pek i reverend ordination ka pek mi hi ka min se lo ka sinak si ka min cu thla hung si saza timi hi min si lo fapa ka ni a pa po ka fa ta na cun ka ni a zir ter tu ka ni mui te mi zong hor hi thiam hua lo chim a ti a ngaih nuam theng lai lo na nan ka min si maw ka min si lo cucacun o Peter te hna Johan te hna hi an hrut lo le Jesuh kum thum le cheu a zulmi hna nih an tuahmi te hi an tuah lio hin ralbuai zongah te lo no chum zongah te lo rual uk zongah te lo man ni tuahmi si ko le an tuahmi te kan tuah ko maca an tuahmi te kan tuah ko hell kan tlaknak ding le vancung kan kainak ding cu hi Jesuh hi a si te lai nawl ngeitu bawi pin thang thet ko seh atu i saza te ne ka dak zong khen se hlei la lo ma cha cha kal sual in si vawlei cungah khrifa an si lo vawlei cung i khrifa lo kan si lo kan ni cu vancung kai ding ni kan si vale i cazin su so tham cu committee dek mi pei cheu cu ka chim langmang bible ca ok som riat lo khriat um bible ca khrifa ni kan hman mi hi ai lo chiu lo ol thadok ni uk som riat lo khat en hman roman catholic ni uk som siri luk thum an hman ethiopia timi pawl nih uk som riat lo khriat en hman hi uk som ruk ruk ruk pathian matak bible kan timi hi edi thong khat la zasri la som lia ser mi si A sertu hi Calvin te pawl, Martin Luther te pawl an si le mah nih an cawnpiaknak he khamh tlau lo zong an cawnpiak lak nih cu khamh tlau kong ah buai hlah sih tlau lo kong zong ah buai hlah sih Martin Luther te Calvin te zong hi minung an si le an tling thu lo trinity zum lo mi paoh a that tu rak si fi cu khamh tlau tiah pam sui hna sela an mah kha khamh lo ding sela cu lainawng van cung kai la lo ti cho khuathiang chung lut la lo ti la cu ma cun anmah he a tlau tlau lo te bible ca khalak a tlau lei nak lo nok zong kha chim la si a tlau nak kong zong chim la si a rak khen tu hmasa na zong hi kham nak he tlau te hna sela anmah lan ma hi na ok ding silan fim tuk le chimmi si ti tu in tu jingah thong thak chim lo hi ruat u fim hnaw si Mah vialte zong hi khazei kan dah ret? Khazei kan dah ret? Keimah zo phei miphun ka si ve. Zo phei le zo phei in rami si hi kan lung pem seh. Mi dep de Khrihfa bu pawl nih an tuahmi si, upa pawl nih an khanmi si khi. Lu mei an hung ve cu Khrihfa upa zong hin zu phi si zong an lu mei in vela sara pa mai zer mai lu mei cang hau o daniel lu mei pasator ca lu mei cang lai cho lu mei anu ve chu khrifa hin zok phei lei zong khan khi na ki lu mei anu ve chu zu phi si zong lu mei ruanak ruat hau ahau man bia yel hau andu lavan chung va kai ve ko na se hela kan tlak se chun pi ter ten tla ve te ko la la kan tla thei la Anni can kai la lo ti zong te hlah u tim ti kha crusade si ca kan chimh ta hna nan tling lio te ah mu cucaah cun kan zumhmi hi tuzing caan ah kan zumhmi hi Baibal ah kan pu le kan pa hna kan nih ti kan zul ko Hebrew tuten a tlang ka tarmi cu Hebrew ngan hlei thum a hme pasari kan pupa zumhnak bawi hum thang ṭhet ko seh mah ti khan kan kal ve ko la kal ve ko hna seh Laimi ko hi pei he la va kai van cungah va tla cang sala van cungah le la zia vz in va tlong sala rak hong than sala hel zongah le la zia vz in va tlong sala rak rak kai than sala ma chu pei hel tla ding la van cung kai ding an, an thiak u chu kan chim hna van cung kai ding ase van cungah hin umnak a ngei lo ha ding mi cu bu kip i a chuak a lutmi pui khin si la zeicah van chungah khin umnak an ngei la lo Jesuh zong he an rem la lo a bu ah khamhnak um lo cuti ti tikah cucu tuzing caan ah Pentecost Khrihfabu crusade a kai lomi kan cawnpiakmi vialte a line kha nan ngaih khawh lo caah cah ta kan duh hna Vancung kainak hi minung nih an khiak lo ee. Vancung a ngeitu hi Jesuh si ee. Jesuh min hna a domi cu vancung an kai ve si tikah an laklawh tuk te lai ee. Oh, cucacun oh tunai i ekking song ka piahmi kha kei cu matakhan Pathian hi vancung an um la lo. Kanan hi uh, pakhat nakin a karh lei lawng tein ṭialmi si le pathum pakhat si ti cu a pom zong ka pom kho lo pathum fuat na pakhat a phi chuak hai ti te hna cu ka pom kho lo i khun te hna zong in pathian he ka ta chun lo bible ta han o pathian pakhat lawng a um ti cu hmun suam nga le hmun thum a um Pathian pakhat ah mi pathum an um ti cu kha zei Baibal cang an um lo. Jesuh nih ka pa ti ca a pa um la ti an hei zumhmi le an kei kawh chom an ṭun dok chommi si ve ko. Kanmah zong hi oh, pa um lo te hlau si, Baibal ca pa lehkhan ko si, fapa zong lehkhan ko si, thlarau zong lehkhan ko si, asinain kan Bawipa Jesuh nih Johan hleili ah keimah ka hmumi paoh nih pa an hmuh ti. Jesuh min thang ṭhet ko seh. Jesuh kan hmuh ka pa hmuh si ko. lam ka si bata ka si nunnak ka si ti ko tu ka si tu khal ka si tu in ka si ti ko hei tuak u tu hei si nga amah lama ma khal nga amah lama cuma ai ba si than na chim du nak um le o Jehovah Pathian kha pum san alang le Jesuh hi si ko tiah a zum mi hi wenet kan si le a pa kong re cang ka khi khzai mu ru khozat nun phun zung um hlau pom ve ko la Jesuh kan hal cun a za ko solo mo Isaiah zong hi Pathian pakhat te a si caah Isaiah hi van chim ṭhan ding le Isaiah ngan pakua a mi paruk a pei ti ko kha kan ca ngakchia pakhat a chuak fapa pakhat pek kan si amah cu khuaruahhar fim chimtu a ṭhawngmi Pathian zungzal hmunmi pa Jesuh hi o a ṭhawngmi Pathian si bawitin ṭangṭhat ko seh pa zong si bawitin ṭangṭhat ko seh culo maw a fiang ko ci te mah ca cun o Pathian hi pahnih mah hi zong kha tu nai ka van piahmi zong kha baptit dihlak trinity dihlak zong nih an pom lo laitlang ah kum thong hi la kum li in bu a dir chommi pom ning sim kha vancung zong an nih te mah kha pathum ka kan hmuh lan ti ko kum kul hrawng minung hi an puar seling te sian mo lo sau pin ke ve la le kan pian thar ka te cun pakhan pa nih a va ka thuk le ze te rak bei cho ze avan bai bak a khen ho te hrin da si tim kha a nge ko cu va pi lai ti bang khen ken in na ka lu hnu le a ka chun piak la saza ka si mi kha ka hal lo zu phi si che helen ka la da ke in na ka tu piak man chu oi nu kha alak lo tuk kan nu kha lak phak ti thi phiu la pek kan nu kha lak lo tuk la avan chim hik la kamit ka the chim la Bible kan el ahcun a tha chia sui la te tui nga ti khi chi kal ko kan chim hna ka bantuk minung kan tam ngai bi cu cucu hauti ni dah pung an tun hna te cun an saza ti in ko cu ka bantuk luala khan buai hna hlah usih Kha thawngṭha kan chim dih lo. Mah cu kan cah tami hna si. Kan fian khawhnak hnga thlarau nih fiannak rak kan pe ko seh. Kha mimi parhra leng ka lak thaw ching. Thawngṭha zong tawite kan chim lai kan farnu. Pathian thangṭhatnak hna sa dingin lunglawm zapai beng buin Jesuh Khrih min in sawm tu hna usih.

Cucacun amah le hoih tenum le lai hla cu kan theih ni ko le thlarau hmentu kha biapi si cu thlarau hmentu biapi si sia cun kan fale tete zong i zuam u thinlung kekkuai a sami nih min thlen paṭha kip nih min thleng lo pathian hmen hau amah zong kha thlarau minung si hau i zuam u thlacam u hla nan sak lai hin i ruat chih u Bible ca pakhat tein ka rel lai Zakaria hleihnih Zakaria hleihnih a cung tlang te kha kan van rel lai Jerusalem cu mi phun kip caah biaknak hmun laifang a si lai chimchung bia mah hihi Israel kong ah Bawipa nih a chimmi bia cu a si Bawipa cu van kha a samh i vawlei kha a ser i minung chungah thlarau a sertu kha a si zohman Jerusalem cu a pawngkam miphun hna caah ritnak hrai ah ka ser lai Judah zong kha an kulh chih lai. Jerusalem cu an kulh lai i vawleicung miphun vialte nih Jerusalem le Judah cu an kulh tik hna ah khi ni ah cun Jerusalem cu ahohmanh nih ṭhial awk ṭhial awkah a ri tukmi lungtum ah ka ser lai. a cawi ai zuammi hna paoh cu cawi ai zuammi hna paoh cu anmah tu kha an a hriam lai bawipa nih a biathiang thla cuanak bik usih tuzing caan ah mahi bible ca nih a timi ha mak ngai cu atu hi jerusalem hi a buai ngai ngai le a pawngkam miphun nih an tuk taktak nak hi Jesuh biaphuangtu pa pakhat nih Baibal si lo mu biaphuangtu pa pakhat nih a phuanmi cu Jesuh hi Jerusalem hi a lamh ṭhan lai ahcun Jerusalem hi vawleicung miphun hna nih an doh lai timi kha zei ruangah Jesuh a rat cang lo tiah cun lungsau in Israel mi a ngen hna ti phuanmi kha pathum phuan le tuzing caan zongah ṭha tein i ruah dingah ka duhmi Baibal cacang cu Jerusalem cawnpiaknak hi imte sala Jerusalem cawnpiaknak hi tuzing caan ah hika mi, mi rami vialte caah chim ka duh Cathiang Bawipa nih thluachuahnak pe ko seh Nihin ah hin aw Trinity cawnpiaknak cu naisian a thokmi si. Cun cu hnun ah cun RC na ai thok i RC nih Trinity a rak tuah lio ah hin a hmaan ka telo hmaan lo ka telo Trinity pom lomi vialte cu khamh an sung lai ti tiang an, an rak ti. Le cu a tuahtu hna zong hi hote dah an si tiah cun zan khet zong kha ka chim cang kha Trinity a rak pom hmasa bik hi ma cher si cu. Cu hnu ah cun Zesetin nih pampi cu cu hnu ah cun Tlertu Lian nih pampi cu hnu ah cun Constantin nih pampi le uh, cu hnu ah cun

Cu hnun ahcun Pentecost Khrihfabu cu AD thongkhat le zakuan hun in kan dir ve. Kan dir na nan cu kan dirnak cu a zei ah dah a che khan a chiah ti cun Pentecost ni ah a chiah. Bawi pin thang ṭhet ko seh. A ram thok kha Pentecost ni a chiah. Zeiruang dah Pentecost ni thengtheng te ah ka dang zong ah Khrihfa diang lo in Jerusalem thengtheng te ah a dir tiah cun ṭha tein kan zoh tikah Luka Jesuh Khrih hrimhrim zong nih a thokhanmi cu Isaiah a ngan pakhat a hme pathum kha rel law Bawipa cawnpiaknak cu Jerusalem in a ra lai ti Mika zong nih a van bawmh ve. Zakaria zong nih Jerusalem in ti le Mika a ngan pahnih a ngan pali a hme pahnih Zakaria a ngan hleili pariat zawn ah khan cahlun ah van ti le cathar ah Luka a ngan kulali a hme sawmli paruk in sawmli pasarih ah khan fiang tein a ti. Zeiruangah Jerusalem thengtheng tein Bawipa bia a ra lai tiah a timi cu hmailei caanpi ah cun a van ti. Bawipa umnak tlang cu tlang vialte kha tlang sang bik an si lai i mi tampi cu cuka cun an kal luaimai lai i a van ti la donghnak khan Bawipa cawnpiaknak cu Jerusalem in a ra i Zion in a mi hna sinah bia chim te bawi bim thang tes ko se makha Isaiah nih avan phuan tiami kha mika nih avan lekhan ve le angan pali ami pahni ah avan nol ri cu pinah cun profet Zechariah nih avan thok ve mi cu Zechariah angan hleili pariat ah khan Jerusalem in tinung a chuak lai te bawi pin thang ṭhek ko seh bawipa lawng lawng bawipa siangpahrang a si lai i a min lawng lawng min si lai ti bawi pin thang ṭhek ko seh kha a van timi kha cathar ah teh zeitindah van ṭial Luka a ngan kulali sawmli pali khan sawmli pariat tiangah fiang tein kan hmuh ṭhan. Bawi min ṭhang khes ko seh. Mesia nih thihnak he in lai, nithum ni ah tho ṭhan lai, amah min in sual ngaihchihnak le sual ngaihthiamnak cu kha zei lamkaltu ngan pahnih sawm thum pariat hi Jerusalem in rak ai thok cu kha tuzing caan ah ṭha tein ruat u ngaihchihnak um lo cun ngaihthiamnak um lo bawi pamthang si ko seh kaa ngaichih zongah ngaithiamtu pa nih kan ngaihthiam cang ti lo cun ngaihthiam ka si hlei lo cucacun Peter nih Judah mi pawl kha nannih nih vailam cungah nan khenhching i Jesuh Khrih hrimhrim kha Pathian nih bawi le khamtu le Messiah a ser cang a ti tikah Judah mi nih zeitindah kan um lai ti le u le nau hna siatin zeitindah kan um lai a ti i nan sualnak kha mer tak law nan sualnak ngaihthiam nan sinak hnga ding caah na pakhat hmanh bau loin Jesuh min in tipil ing u bawi pim thang ṭhes ko seh mah te hi Jerusalem in a thomi Thiang Thlarau chan i tipil innak si. Bawi pim thang ko seh. Jerusalem in nan thok lai ti. Amah Jesuh zong nih vancung kai lai ah zeitindah ti than? Lamkaltu ngan pakhat pali panga paruk kan khuapi hi chuahtak hlah u ti bawitmin ṭhang ṭha si ko seh mah zong zu phi sin kan ei uar lo ngaimi ka pa nih an kamhmi hna ti caah a pa zong khuava um ah pom ve ko si thiang thlarau kha nan cung i phak hlan kha Jerusalem in chuak hlah u ti zeicah Jerusalem kha chuahtak hlah u hngak ko u atu hlun cawmpal ahcun thiang thlarau kha nan cungah a tlung lai i thawtnak in nan khet lai bawi pim thang tet ko seh jerusalem judea ram samaria vawlei cung khuazaki pa ka te te nan si lai bawi pim thang tet ko seh Cuhlun Isaiah i a rak chimmi ning te khan Jesuh zong nih Baibal pakhat hmanh let loin Jerusalem in a thawk nan thawk lai ti caah zultu nih an thawk ve. Bawi pum thang ṭhes ko seh. Cucacun nihin ni ah kannih Pentecost Khrihfabu cu kan thawhkehnak hi Baibal ning te si. Bawi pum thang ṭhes ko seh. midang vancung an kai la kai lo kong ah buai hlah hihi a rak tuahtu hna hi mithiang mi hleihnih si i bikham kul khat chung khan ṭha tein rel law vancung kutka a cong te dingmi cu an si bawi pum ṭang ṭhat ko seh vancung khua visa a hmu cangmi si mah passport te hi malaysia honnak ding caah visa te in cum lo cun hon khawh si lo vancung khual ka chim tawn hngawng khun kai khaw sala lo nan ni cu hruk hru in malaysia ram nan ra he o tang lam in ra mi lawng te ni si kei cu chung lam bak in kai lam ah passport te ka set le an van zo le bolen ti kula nga an ti kula zei ca makan pei malaysia tan zung ni an cum mim cang cu oh an bo len ti ko la ti dim lei mi sela kan hnu le kan hon leo an tlaih ka ti cang kha ka chim cang ko thau non setal non kan hun ra le o fit an kan au ve chu kan van kal la kai cham van cheu la ka passport khan cheu te dai chum min cheu le bole ti la phak ka chum la ka len ko min thut avan zau ani kha chu kha lo phei zong ni nan rak ton kha mong mong ting ko o Ani kha passport sauk bak in a ra. Passport bak in a rami si. Sanan a passport kha puaisa nih li le li cung piakmi rak si cang. Avan zoh, mei ceu van kalpi la dah mei tin cheu le. Tipu ti. Tipu cak thei lo. Na li, this is cak cho, tipu, li, li, li. Vancung kutka hi ka hlei hnih sela le vancung luhnak innka hi ka hlei hnih a si lai i ni thiangmi hna hlei hnih nih an cong la cu kei cu ka thiam tuk cang la ka zoh la le peter min te ka va lut la le ka khiang la lo Ziah ka tipi li nak te zoh tuah nangmah nih Jerusalem ah na rak thok mi te si ko Hallelujah nangmah nih rak pek mi te hna si ko hi ka ti la kan unau la paul hi check um si sela min um ti lo a kho wa ro pa le nem ma pa ro mu a ho ti cha pa chu pa liang luang pe nan si hi fa liang luang pe kan si hi thlarau chu kan chau di ko te Minum lo. Mah cacun hi passport cauk te hi atu zong a tum selaw kan check hna selaw an a tlaih men hna la aw. Kei cen ka tlai la lo an van zoh la la. Bole bole bole an tial. Zei ruangah hi cauk te si cu Jesuh nih aho hmanh ti le thlarau in hrin ṭhan a si lo cun Pathian pennak chung lut kho lai lo te. Voi hin ṭang ṭes ko seh. Ti zong a hmaan hau cu, thlarau zong hmaan hau cu. Malaysia zeiruang ah dah palek an kai kha fom nan a chon hmawng khu nan um cu vancung khua hmawng khu um kho se lo parmani ngei hau Calvary parmanit le Calvary laisen a tua tu cu kan Bawipa Jesuh se cu vanlawng cit kan duh ahcun leyin le hmat ah min thut hau cu tangka han kai kho si ti lo Mahca cun aw kei cu kan cah ta hna. Nihin Pentikot Khrihfabu hna pum hi huam u, lam hi huam u, thangthatnak ah nan nun i pe u. A nuam caan lawng ah pum, cawimawi caan lawng ah pum. Oh. ka chim rih la ka chim tawnmi kan khupa hi thlacam pathian du tuk ni chiap te ru ila a o he hak tuk cha tu zan chan a boi pa na wan na kan rot le tila a o kha man ti lo le mi ni amen an pe ti lo chu pakhat pa ni van cham ve la boipa tu zan chan hen nak man na kan dot le mo boipa ti ti khin van tia van thiam sang chuo Pakhat pa nih cun, Maw Bawipa, na dawtnak le na zaangfahnak ti le hallelujah amen lo cu. Pakhat pa nih cun, Maw Bawipa, na dawtnak le na zaangfah le na vel ngaihnak amen, amen, amen. A bia se lo cu a aw kha dok nan ṭahpi lengmang cu. A bia biak thar u, Bawipa in ṭang ṭhat ko seh. Mizo nih cun a ṭhu ah ni lo, a zai ah ti si chawng, a bi ah si lo in a o ah, a bia zong a o zong, hallelujah, a hmaanmi zumhnak seh, bawi tin thangṭhat ko seh. Kalvari laisen cu Jesuh min si. Kawl mai. Thiang thlarau kan co hnu an si no Pathian fa sinak wak parmanit a hmumi kan si cu. Vancung khuai no zei ruang dah Malaysia kan thin phan hmong kun kan um cauk kan ngeih lo ca si vancung zung in aw eh Jesuh te hna zeihmanh se lo a amin tipil in te hna cahau lo tim paul hi aw vancung khua cin ah Jesuh min te hna hi zeihmanh se lo cu apum ni da ko rian tuan ko timi he vancung khua kan tun tikah bawi mi ka si kan ti te ko la bawi min thang ko che Jesuh kan hmu tikah teinak hla fak pi kan sala bawi min thang tet ko che lungfek in Jesuh ka bochan a dang bochan awk a um lo hallelujah bawibik cu chinhter a ngei ti cu a caan ah kan chinhter a caan ah kan lakpiak tuzing caan ah Jesuh min ca ta kan duh hna kan zumhnak te hi khel tlaknak cu a si hrim lo e midang van cung an kai lai lo ti kha va buaipi hlah law Jesuh le nangmah te kha set set hmu i pehtlai zungzal ko law na tuahmi zong hi aw Jerusalem cawnpiaknak ti si ko bawi thang ṭhet ko seh Pentecost ni thawngṭha ti kan diarpi ko lai bawi thang ṭhet ko seh kan bawipa Jesuh Khrih a ret tiang kan tlaih peng lai bawi thang ṭhet ko seh hi rian hi Jesuh a ret tikah a dih te lai bawi thang ṭhet ko seh cucaah cun Jesuh thihnak phumnak thawhṭhannak hi Jesuh min tipil hi Jerusalem cawnpiaknak hi kan unau nih an cawnpiak ti lo. Lamkaltu nih an hrin chunmi fale cu kanmah hi kan si cang. Cucaah cun aw kan zumhmi hi a hmaan ko ee. Amah bete ZUPC midang ka hel thla ve hna hlah law. Jesuh min tipil innak, thiang thlarau conak, Pathian pakhat sinak holh theih lo in ai langmi zumhnak te hi Bawipa nih kanmah theng te hi a rat ṭhan hlan tiang a kan chiahmi Khrihfabu kan si. Bawi pin thang ṭhan ko seh. Cucacun dakaw tu nai hlan an van sakmi ka phuahmi kha keimah phuahmi si cu Pathian nih a hruaimi hna thlarau nih a hruaimi hna kan nun ahcun dawntu thil tampi um ka ti. Sihmanhsehlaw kan caah a sung bikmi cu hi kan zumhnak te a si. Bawi Pum Thang ṭhet ko seh. A kan dohnak tu kha thazaang a hmang hna usih. Bawi Pum Thang ṭhet ko seh. Honak an zul kan hmai i a kalmi zultu hna an tuanbia ruat in Solomo ruat ṭhan hna usih. An zumhnak cawng sa hna usih. Nihi pei ruangan pei vawlei ah thihnak, thahnak, Marta nan thi dih ko cu. Ma cu Marta i a thimi hna cu dakaw Laimi luklak India hrawng i MTA hrawng kaimi te nih Baibal si lo. A va si si lo pek ah Baibal lawng kan zum lo bawi pin thang ṭhet ko seh. Baibal lawng kan zum lo Baibal dihlak hi Jesuh kong si bawi pin thang ṭhet ko seh. Zeicatiah ka chim cang cathiang nih an dihlak i an ṭialmi cu keimah kong hi si ko bawipim ṭhang ṭhes ko seh Bible dihlak he keimah kong si ko ti ko cu ama cu a se lo le ani um rih le va um ve ko hna si ta ma cu van le rel nawl ngaihnak vialte cu pek ka si cang ti le pek cangmi cu

atu ah khin hlan lio khan tamada van ṭhio kha tamada si lio khan a sinah nakhal cin mi pek la cu atu va hal tu ah va tu amah man ce chau se cang va tu an pe thia lo zeidah si avan ṭhio kha kan hngal tawn mi si ko minung si ko sa sama ci ena va si ko cu vik a mi niam man khim lo ko tamada atuan le tamada sinak nih kan pek cu Jesuh hi minung lei hmuh cun Mary fa si ko, Joseph fa si ko, lehtama fa sin ti ko sihmanhsehlaw Paul nih cun Kolossa a ngan pahnih a hme pariat pakua ah Jesuh Khrih minung kan timi ah khan Pathian sinak a tling ti buaipim dang si ko seh a tlingmi Pathian cu zum ko si Pathian pakhat Jesuh kan zum ko hi cu pathum an siat cun pa faru an si cang cu zingka tholom zong fang thum te nak kan Pa zong duh ve la lo maw fapa zong duh ve ko lo maw thlarau zong duh ve la lo maw se lo Jesuh nih keimah ka zumh ko ti le kan nih cu Jesuh te kan zumh ko zeicah kan saya kan ti ti ah Philip um boi pim thang ṭhes ko se ah reverend dang se lo atu lai mi evangelist dong se lo kan ti ti ah Philip um na pa cu kan hmuhsak tu cu vial cu kan herh rih si ko ti Jesuh nih Philip nihin ni tiang ka sin ah na um lo maw keimah hi na caan saupi kum lam na ka hal rih lo keimah ka hmu ko ni pa ni ti boy tak ches ko se ka chungah pa um le pa chungah kai keimah um si thlarau bia se boy tak ches ko se pa tluang hi ka chungah um te sala na zum la mu anmah tahchunnak in ka lak ve la anmah bia lak in mu pa tluang he ka chung am kho hnga ma ei khe zei ka lei khin da lu la ka ka lei khin lu hnga ka ka lei da lu hnga pathian thlarau cu bu kho salo tau kho salo minung thin lunga zei tin pawa then kho mi si minung pi cu cu pum pi cu a pa le Jesuh le thlarau cu cu pathum in si ko mi cu ka chung ah timi cu a pa pi cu a chung ah ma lut hnga Nga ngeimi nih anmah bantuk tein ka chim. Nga ngeimi nih ka rau. Anmah tahchunnak bantuk te si. Mi tam deuh baptist nih matakhan an te ve lo. Ate mi hna pawl tahchunnak in ka chimmi si. Cucaah cun tu jing cai a pumi vialte Pathian kha Jesuh hi ka chungah thlarau in um bawi kum tang tet ko seh. Keimah cu thla hmu ka so nain ka chung om kho cu. A cedaka. ah amak nih cun Jesuh a thih lio khan tah Pathian lo ma kan ummi oh Peter cakuat pakhatnak ah khan pathum khat hra tein va rel tuah wa mithi khua pei pei thlarau i thongtla mi hna sinah pei phung va chim ti ko kha Bena pakhat pa nih a thawh le semu e atu ah hin Jesuh kha zeikal ah um hei ti cu a duhnak tak cu pa orlei ah khan hep ru ṭial mi te kha a chul ah kan nuai fiak mu mu ti ma ṭhut peng siangpahrang si bawi pun thang ṭhat ko seh van le vawlei sunparnak in khat bawi pun thang ṭhat ko seh cu siangpahrang mi cu zung pakhat i company pakhat i ṭhut in ka cong bantuk khin mu mu mu ti phun si lo biṭha mangan pak sai kulak paku kulakhat ami paruk kalim di cang te bawi pun thang ṭhat ko seh kalim di cang alfa lo omega ka si te bawi pun thang ṭhat ko seh an va thawh le a cheu nih cun Jesuh Khrih an pom lo a ra ṭhan lai lo ti a ra ṭhan lai lo an ti kannih cu a ra ṭhan lai tiah a pommi kan si tamah zong an pom ve ko a ra ṭhan lai kannih an pom ning cu annih cu fapa ti khan a ra la orhlei khan a pa le thlarau an ṭhu la annih hmuh ning ah cun o kannih hmuh ning ah cun si lo mizo nih chum zing ah a lo kal dawn ti kho ropui tak in ralthlak tak an ti khem zo nih cun zei he la ret lai mihring minung fapa jesuh khar ko siangpahrang sinak he ra lai voi din thang ko se makhan ko a rat than lai kan ngah nak cu a hlan ah khen cun jesuh kri a voi khat nak ret cu tua piak tu ti piak tu leiba cham piak tu ei awk pe tu din awk pe tu nunnak pe tu kan tua kho lomi khamnak ca ra i fapa kan ti Milo hlaphuatu pa nih zeitin a ti? A lo kal le dawn, a lo kal le dawn, a lo kal le dawn mihring fapa Isua nge kha ropuinak le thilti khawhnak a siangpahrang sinak he ral a Mah tikah biaceihnak ah chuak ti la chaw khamnak hna he oh, Pathian vel Pathian vel kan ti mipa pakhat a sual tuk le mi kip a thawk hna le a sini pa nih kham lengmang le a luat lengmang a luat lengmang le a sini pa pakhat nih kha sual ti hlah u ti A kaltak a sual ṭhan le thongtlak le a sini pam ti lo bia ceih ding si cang dikri khiah ding si sini dang ah hlan a phisin piak khawh ti lo biaceih zung an chuak biaceih tupa sini tupa teya tu ci pa ra cang mah tikah han a sual mi pa kha a pawng ah khan an van hun tikah a lunghui ngai e a hlan lio ah ka bawm tu pa ka sini pa ka hawi pa ti le a hawipa a sihni pa nih cun bia van hal le ka fa sual hlah kan tuk lo mai aw zian na tuah ti cun a vei ka tuah sual ko he ka ngai thiam ko ti atu cu kan khamh ti a lo ti a hlan kha cu nangmah hawi bantuk tein ka um ta le nangmah bawmh ding ka ra atu cu hi ka ram pumpi biaceihtu ngan bawi bik ka si cang caah hin nangmah pakhat ruang ah upadi kha remh khawh si ti lai lo caah mi naam tein na chunh mi cu kum kul thong na tla ko la ti ko te amhan te bawipa jesuh a voi khatnak ret tham cu tua piak tu ding a pei ret cu cucaah cu no pump fel zong hi pump men um te la bawi pum thang tat ko seh oh Mah ta cun pei biathlam kul a hlei hnih ah ngai hman ka ra zau lai mi kip an rian ṭuan ning in an ṭuan manh hlaw piak awk ah ka rak put lai ti le ṭuan manh um ti lai hi aw zeitindah ra lai an rian ṭuan man biaceih awk ah ti bawi kum tak ṭet ko seh a voi khatnak rat cu khamhnak pek ding ah ra pek lawng ti si a voi hnihnak cu biaceih ding ah ra lai Na hngalh tawnmi Jesuh kha van le vawlei nawlngei bik si lai. Bawipa thangṭhat ko seh. Fapa kan timi Jesuh Khrih kha siangpahrang, vancung le vawlei ah siangpahrang tuan lai. Macucu kan Pathian Jesuh nih cun kanmah hna cu vancung kainak nui a ngeimi si le a kan kaiter ko la timi tu kha zum ko u. Kan zumhnak kan thuthlung te hin fek ko law biaceihtu pa kha kan Pathian Jesuh si te lai ee. Oh, amah min ti cuang ko si law Pathian te thangthat ko si tu jing caan a rami vialte ca Bawipa nih thluachuahnak ti ko si.